Fis-61 il-Knisja kienet għamlet titnub il-mejjet fuq l-eżekuttiv tal-Malta Labour Party. Hmm. Sowa. U u allura il-papa li peress li kien fl-eżekuttiv kien wieħed minn dawk li kellu dnub il-mejjet. Hmm, hmm, Ġi interdetjat. Ġi interdetjat.
Kif għexha din il-ħaġa għax missierek kien kredenti wkoll, le? Iva, l-papà
kien ibati ħafna li ma jistax imur knisja, ma jistax imur. Ġejna ostracized minn ħafna sezzjonijiet il-familja kollha biex ngħid hekk. Pereżempju, ħija żgħir kien wasal biex jagħmel il-praċett, il-maritu x'jagħmlu l-praċett ħażebuġ fejn kien papà x'bad tivenċu l-papà movja in-1958-59 movja ħażebuġ. U dawk kienu nies li probabbli kienu parti mill-komunità tagħkom, le? Kienu li ma ħallewx jagħmel il-proċett, kienu mm. l-arċipri ta' Zebuċ, mm. Zammit Gabarretta, mm. sewwa, e, kienu tnejn, l-arċipri tuħuħ. Dawk, Pero l-mama ma għaditix saċċetta, ma rrit kellem l-lis of Gonzi, mux Gonzi, sorry, l-lis of um, Galia, u Galia għallu jien ma nindaħalx. u ħasel idejh. U mbagħad sema' il-kappillan jew arċipriet tal-Gudja u bagħat risposta lil mama għallu ġib it-tifel il-Gudja u nagħmlu l-proċett jien. U għamlu l-proċett il-Gudja. Kontra r-rieda tal-Knisja? Kontra r-rieda ta' Gonzi, l-ordnijiet ta' Gonzi. Sowa. X'kien jina ta' fid-dar fuq dal-famuż gonzi tal-karattru? Jien tisiex ma kontx dejx mal-papa, kon ninżel biss il-weekend, jien mm. iżi weekend. Kien jiġi għalija s-sib fil-għaxija, mhm. jara n-nies ħaddingli bħala nutar. Sewa. Imbagħad f'xi l-10 bil-lejl nitla' fil-karozza mal-papa, niżin naħżebuġ, nidħol mal-ewwel fis-soda norqod, fil-għodu kmieni. Fit-tmieni għamur il-quddis ta' ħażebuġ, il-quddisa tal-Mari Il-knisja, il-parroċċa, il-parroċċa. Miegħu.
No, no, u ma setax jiġi. Eh, u ma setax jiġi.
Kon mor jiena u l-mama. Qabel qabel l-interdet eh, kien jinżel magħkom. Kien jiġi, kon ġiet li ġiet, ma ġiet li mar postijiet oħrajn ukoll. Mm-hmm. Ma kien imur. Issa se riżalt li li kellu l-internet kien kien avviċinaw ukoll il-patrijiet tal-Franċiskani li kien hemm fil- kellhom il-knisja żgħira fuq il-kalkara, fuq il-swar tal-kalkara, u kien imur hemmhekk u jqer hemmhekk. Ovvjament, probabbilment. Dawn l-affarijiet kif tafhom kien qatt jgħidhom lok wara. Darba minnhom mort miegħu.
Sewa.
Sewa.
U drabi oħra kien jgħidilna, kien jgħidli.
Għalik, Il-pożizzjoni li ħadet il-Knisja dak iż-żmien, x'taħseb dwarha? Ma kienx sewwa, ma kienx korretta, però kienet kienet illum li studjajt l-istorja, Gonzi kien għamel l-istess ħaġa 1930 lil dana, lil Strickland u lil Colonel Savona, il-Kolonel Savona, li kienu li kienu joint eh, members tal-gvern dak iż-żmien, mhm. sewwa, u kien għamel id-dub il-mejjet fuqhom. Tiftakar il-każ tal ta' Terinu li kien qal kien iddikjara, kien waiter li iddikjara li ra l-Strickland bil-fardal. Le, ma nafix din l-istorja. Le, ma nafix. Le, le, le.
Strickland bil-fardal tal-mażuni, ġifieri. Tal-mażunerija, għalhekk imbagħad konzi. Le, le, ma nafix din l-istorja. Tista' tina naqra iktar sfond dwar fiex tikkonsisti. Dana Gonzi kien l-ewwel qed Gonzi tinsiex. Kien abbużiv naqada Gonzi. Kien ħafna fajjar bla doċiż.
Tinsiex, però Gonzi beda beda il-karriera politika tiegħu xi qasisin ħafna minnhom kienu kollha fil-politika hmm. back in the 1920s. Hmm. Kien kien rappreżentant tal-Labor Malta Labor Party, taw tal-Labor Party. Gonzi. U mbagħad meta laħaq Isqof t'Għawdex, kien kien kien ħadha bla ħadta bla qabel kontra kontra il-Strickland partikolarment, qabdu l xi ħadd biex this was a frame up for sure, jiġifieri għalkemm It is probable li kont li li li Strickland kien mażuni għax biex tkun fiċ-ċivil Ingliż mhm. ħafna drabi kienu kollha fil-mażunerija. Imma dan ġab wieħed li li qal li kien wait li kien waiter li qalu li li ddikjara mhm. qudiem Gonzi li da ra lil Strickland li bes il-fardal mhm. waqt okkażjoni li kien li kien mqabbad biex jiservi. U on that basis għamel id-dub il-mejjet. Hmm. Fuq Strickland eh, u l-interdet, ovvjament. Jivid this was, mbagħad in 1930, in 1930, 30-31, inqalgħet l-Ingliżi ma qagħdux fuq il-Knisja Maltija imma għamlu kuntatt mal-Vatikan u l-Vatikan bagħat Monsinjur Robinson biex jagħmel inkjesta Malta fuq Church-State relationship.
Mela tlaqna?